Gudde Moien Iech alleguerten. Merci, datt Der alleguerte komm sidd. Vun eiser Initiativ Pour un devoir de vigilance, si mer ganz frou, Iech haut hei kënnen ze begréissen. Mir, dat ass zu menger Lénker de Pit Bach, d'Nora Back, Jean-Louis Zeien, Antonia Argirova an Anna Texeira. D'Kris vum Covid 19 bitt och Chancen. Wann déi Ausso keng Platitude soll bleiwen, da musse mer bal och klären, wéi eng Chancen a fir ween. Iwwerall gëtt elo de Moment op staatlech Ënnerstëtzung zréckgegraff a munchmol gi fir de Public dobaussen op jidde Fall onvirstellbar Zomme mobiliséiert, fir d'Ekonomie ze stäipen. D'Entreprisë Dat ass eng gutt Saach, datt dat gemaach gëtt fir d'Entreprisen. An d'Initiative pour un devoir de vigilance ass och der Opfaassung, datt et wichteg ass, d'Entreprisen an hir Mataarbechter, déi a Schwieregkeete sinn, finanziell ze ënnerstëtzen, besonnesch d'PMEen, déi a Krisenzäiten dacks méi ufälleg sinn, A mir sinn awer gläichzäiteg och der Opfaassung, datt eng finanziell Ënnerstëtzung a Rettungsaktioune fir d'Entreprisë mat enger klorer Verpflichtung zum Respekt vun de Mënscherechter muss verbonne ginn. Mir brauchen an dëser Hinsicht e bessert Ofkommes a Saache Mënscherechter fir d'Transitioun an domadder och d'Transformatioun vun den Entreprisen no der Covid 19 Kris an engem reellen Neistart Lëtzebuerg ze woen. An dobäi baséiere mer eis op d'Principe directeur vun den Nations Unies am Beräich Mënscherechter an Ekonomie. A fir an d'Matière eranzeklammen,

Et ass jo esou, datt am Kontext vu Covid 19, dat ass eis op jidde Fall opgefall, nach ni esou vill vu Liwwerketten hei zu Lëtzebuerg an iwwerhaapt geschwat ginn ass. Mir sinn der Opfaassung, et muss och dann, wann een dat mécht, vun de Mënscherechter an deene Mënschen, déi an deene Liwwerkette schaffen, och geschwat ginn. An dat ass och net vu Muttwëll, well et d'Auswierkunge vun dëser Kris an de Liwwerketten, déi huet zum Deel schonn dramatesch Folge fir d'Mënscherechter an déi betraffen Aarbechter a Communautéite gehat. Et geet duer, datt mer e Beispill huelen, fir dee ganzen Ënnerscheed ze gesinn, ob een um Wupp vun der Liwwerkette steet oder un der Spëtzt. Huele mer d'Beispill, mat deem mir alleguerten och hei zu Lëtzebuerg konfrontéiert ware vun de Masken. Bei dem Stuerm op d'Maske si jo alleguerten déi Approvisionnementsproblemer méi wéi däitlech ginn. An d'Gesondheetsministesch huet jo och zu engem bestëmmte Moment gesot, datt mer mat der Globaliséierung vu Produktiounsketten ofhängeg gi sinn, déi net ganz transparent sinn. An ech mengen, dat stëmmt jo och. D'Präisser sinn explodéiert. Dubios Vertriebsstrukture sinn entstanen, déi ee Wilde Westen ass, oder mafiös si vläicht déi richteg Wierder, wéi se och zum Deel vun der Politik charakteriséiert gi. Kee Wonner, well wann e chinesesche Fabrikant seet, eng Maskenhierstellungsmaschinn ass wéi eng Gelddrockplack, da mengen ech, da bréngt dat et zimlech gutt zu engem Moment op de Punkt. D'Fro, déi hei bei eis virun allem am Vierdergrond stoung, war, Stëmmt d'Qualitéit vun de Masken an hire Schutzpotenzial? Dat kann ee verstoen. Mee eng Fro, déi éischter wéineg do war, dat ass déi, Wéi an ënnert wat fir enge Bedingunge goufen d'Masken hiergestallt? Et wäert positiv, datt eng Rei vu Medien trotzdeem awer an enger schwiereger Zäit, wou et schwiereg wär un Informatiounen iwwerhaapt ze kommen, awer déi Fro opgegraff hunn. Ausserhalb vun deene groussen offiziellen Entreprisen ass eng Flut vun informellen, heiansdo och heemesche Produktiounsstätten, entre autres a China, entstanen eleng innerhalb vun zwee Méint 9.000 nei Produzente vu Masken. An do, wou dann och Reportagë komm sinn, wou um Fließband mat bloussen Hänn, ouni Masken, ënner zweifelhaften hygieenesche Produktiounsbedingunge geschafft ginn ass. En entspriechende Video ass och viral gaange gewiescht. An dat ass alles e Beispill vun enger Liwwerketten, wou d'Mënscherechter an dëser Zäit besonnesch ënner d'Rieder gerode sinn. A firwat datt mir dann och soen, datt d'Mënscherechter net op d'Ofsteil Gleis däerfe geroden an an Zäite vu Social Distancing däerf et kee Moral Distancing ginn. An da kënnt jo och, wa mer vun de Liwwerkette schwätzen, déi Fro vun der Resilienz, vun der Widderstandsfäegkeet vun eisen Entreprisen op, déi sécherlech berechtigt ass. An da geet et séier ëm Sécherheet, ëm d'Transparenz vun de Liwwerketten, mee déi Fro, an dat wëlle mer och ganz kloer an däitlech soen, och bei deem Pläng, wéi se hei zu Lëtzebuerg bestinn, déi däerfen net eleng op d'Digitaliséierung, déi däerfen net eleng op d'Froe vu Logistik reduzéiert ginn, wéi vläicht eng Rei vu Consultanten eis et wëlle gleewen doen. Zerbriechlechkeet an déi ganz Fragilitéit vun de Liwwerketten, déi huet och eppes mat deene Mënschen ze dinn, déi do dran dra schaffen. Et sinn eng Rei vu Publikatioune lo gewiescht, ech huele just elo ganz kuerz déi rezentst vun der Konrad-Adenauer-Stëftung, déi gesot huet, datt eng gesetzlech Verpflichtung géif zu mënscherechtlecher an ëmweltbezunnener Sorgfaltspflicht och fir d'Resilienz vun de globale Liwwerketten, déi stäerken, well et d'Entreprisen dozou unhält eng déiwer, also eng besser Risikomanagement anzegoen. A wann ee weess, datt mir hei zu Lëtzebuerg an enger globaliséierter Ekonomie sinn, da mengen ech, da kann een déi do Fro net ausklameren. Zumools, elo politesch gekuckt, Lëtzebuerg ass Kandidat fir 2022 fir e Sëtz am Mënscherechtsrot vun den Nations Unies. Do géif dat eis nawell zimlech gutt zu Gesiicht stoen, wa mer grad do elo weisen, datt mer et och am Beräich Mënscherechter an Ekonomie seriös mengen. Dofir huet de Stat eng Virbildroll, déi e soll, jo, ech géif mengen, déi e muss iwwerhuelen, an dat a méifacher Hinsicht, enker, bei sengen eegenen Entreprisen, dann bei deenen Hëllefen, bei all deene Facilitéiten, déi en accordéiert, Stéchwuert Office du du croire, Business Partnership Facility, Fit for Resilience, awer och bei staatlechen Hëllefen un d'Privatentreprisen. An nëmmen, wann een dat mécht, dann hu mer eng reell Chance, en Neistart a Saachen Ekonomie a Mënscherechter no dëser Kris och hinzekréien. Dofir soe mer, déi Transitioun, déi Transformatioun kritt een hin an déi kéint och, wann een op eng zukünfteg mënscherechtlich Gesetzgebung fir Due Diligence kuckt, dann géif dat an där Hinsicht och sécherlech d'Lëtzebuerger Entreprisë mat dorobber virbereeden. Wat sinn dann eis konkret Ufuerderungen, déi mer hunn? Déi éischt ass, fir déi Entreprisen, déi dem Stat gehéieren, respektiv déi ënnert senger Kontroll sinn, awer och net déi vergiessen, wou en eng Participation minoritaire dran huet, do froe mer, datt entspriechend vun de Principes directeurs vun den Nations Unies, an ech zitieren se elo, méi rigouros Mesurë geholl gi fir de Respekt vun de Mënscherechter bei eben deene staatlechen Unternehmen. Einschließlich, ech zitieren do wou et ubruecht ass, der Virschrëft vun engem Devoir de diligence en matière droits humains. An déi Virbildfunktion, déi kënnt de Stat bei sengen Entreprisen, duerchsetzen, wie kann dat maachen? Majo, andeems en sech baséiert op déi Guiden, déi d'OECD, wou Lëtzebuerg Member ass, entwéckelt huet an de sektorielle Beräicher, fir déi ze applizéieren. An deem éischte Plan d'action national, dee Lëtzebuerg a Saache Mënscherechter a Business hei zu Lëtzebuerg hat, 2018, 2019, do sollte Pilotprojekter gemaach ginn bei deenen Entreprisen, wou de Stat Haaptaktionär ass. Dat ass aus enger Rei vu Grënn ass dat net geschitt. De Minister huet awer e Bréif an där Hinsicht un d'Entreprisë geschriwwe gehat. Am Kader vum zweeten nationalen Aktiounsplang gëtt elo de Moment e Pakt virbereet, deen d'Entreprisë fräiwëlleg kënnen, wa se wëllen, ënnerschreiwen, fir de Respekt vun de Mënscherechter ze gewährleisten. Wann déi staatlech Entreprisen elo dëse Pakt géifen ënnerschreiwen, genau esou wéi déi privat, Entreprisen, da si mer der Meenung, wann et dann enk elo derzou kënnt, wat mer hoffen am zweete Semester, datt domadder nach keng Virbildroll iwwerholl wier, esou wéi d'Nations unies dat verstinn. An dofir si mer der Opfaassung, datt an deem do Beräich de Stat elo gefuerdert ass, ganz kloer eng Virbildroll duerch d'Applikatioun vu sektorielle Guidë vun der OECD am Beräich Mënscherechter lo anzesetzen. An da komme mer zu deenen aneren, déi gefuerdert sinn, an do ginn ech gären d'Wuert weider un d'Nora. Ech wëll nach eng Kéier kuerz drop agoen, dass deen Asaz, dee mir an eiser Initiativ pour un devoir de vigilance fir d'Mënscherechter ëmmer gëllt an ëmmer wouer ass, a mir hunn, mir maachen dat virun der Kris, mir maachen dat no der Kris, a mir hunn elo effektiv, an dat huet elo souwuel de Jean-Louis wéi d'Antonia däitlech erkläert, mir gesinn, datt déi Covid-Kris op där enger Säit eng Opportunitéit gëtt, mir schwätze vill vun Neistart a mir relancéieren eis a mir ginn elo an eng aner Richtung a mir denken driwwer no, wéi eis Ekonomie organiséiert ass weltwäit. An dat ass fir eis de Moment gewiescht, fir ze soen, Mir maachen eng Pressekonferenz, fir eise Sujet vläicht nach eng Kéier e bësse méi visibel ze maachen an och drun z'erënneren, dass dat do eppes ass, wat net dierf vergiess gi grad an dësen Zäiten, an eis Fuerderungen no vir ze bréngen. Gläichzäiteg huet d'Covidkris awer och, an dat hu mer och elo scho gesinn, leider dozou gefouert, dass d'Fuerderunge vun eiser Initiativ an d'Mënscherechter, de Respekt vun de Mënscherechter am Fong nach méi prekariséiert gi sinn, wéi se et virdrun de Fall war. Déi Kris huet eis gewisen, wéi fragil u sech déi sougenannte Liwwerketten, déi Chaîne de valeuren an déi Chaîne d'approvisionnement an eiser weltwäiter Wirtschaft sinn a wéi fragil deen Equiliber ass a wat dat dann och fir Risike mat sech bréngt op d'Aarbechtsrechter weltwäit an op d'Mënscherechter. A wéi wichteg et eben ass, elo drun z'erënneren, an dat huet de Film gewisen, dat huet d'Antonia och gesot, dass alles dat, wat bis elo ëmmer op fräiwëlleger Basis gefuerdert ginn ass vun de Betriber, duerch esou eng Kris komplett an den Hannergrond geroden ass an dass et eben net duergeet, fräiwëlleg Engagementer ze froen. An duerfir fuerdere mer eben op, dass do verbindlech Engagementer musse geholl ginn. Elo ass et esou, natierlech, wa mer hei zu Lëtzebuerg iwwert d'Mënscherechter an de Betriber schwätzen, da kann ee sech jo guer net virstellen, dass dat en Thema dierft sinn, An awer ass et esou, an do hunn och eis Betriber, och hei zu Lëtzebuerg, an Europa eng Roll ze spillen, et ass fir eis absolut onverständlech, inakzeptabel, firwat d'Betriber sech dogéint wieren, sech formell dozou ze engagéieren, datt all hir Zouliwwerebetriber, all hir Handelspartner sech u Mënscherechter mussen halen a bannent Verflichtungen agoen. An et géif ee mengen, dat ass jo normal, dat geet vu sech aus, awer et ass leider net esou. Et ass alles volontaire an dann nach a fräiwëlleg Basis an och wann iwwerhaapt. An do freet ee sech, a wéi engem Joerhonnert liewe mer iwwerhaapt, wa mer eis musse froe firwat zu Lëtzebuerg et eng Diskussioun muss ginn, datt eng Entreprise sech u Mënscherechter hält oder net a seng An dat och erwaart vu sengen Zouliwwererbetriber. Ech soen dat elo fir deen Deel Privatwirtschaft. De Jean-Louis huet dat fir deen Deel öffentlech Betriber oder staatlech Betriber gesot. Mee et ass am Fong ëmmer dee selwechte Prinzip. Ech hunn elo, wann ech just op deen Deel Privatwirtschaft aginn an d'Covidkris, an do hu mer scho vill driwwer geschwat a jidderee verfollegt dat, wat am Moment passéiert. An et ass richtig, dass eis Ekonomie ganz fatzeg getraff ginn ass an dass mer an enger ekonomescher Kris elo scho stiechen duerch dee Virus an déi Pandemie. An elo gëtt awer esou vill gemaat, fir d'Betriber ze retten a fir de Betriber ze hëllefen. An do imposéiert et sech, dass mer einfach elo soen, Jo, mee wann d'Betriber gehollef kréien, da musse se sech awer och zu verschiddenen Engagementer bekennen. An duerfir hu mer dat an eisem Pabeier och duergeluet. Elo ass et esou, d'Betriber eleng spillen do net déi eenzeg Roll. Dofir erwaarde mer och en, also eng, maache mer en Appell un eis Regierung an un d'Politik, datt si sech och verpflichten, vis-à-vis vun de, vun deenen eenzele Betriber dat anzefuerderen. Dat hu mer elo an eisem Pabeier ënnert dem Punkt 2. Dir hutt dat alles, déi Dokumenter, an do gesitt Der den Detail dovunner. Mee de Prinzip ass deen, kuerz gefaasst, Mir soen, wann all déi Betriber, déi elo staatlech Hëllefe kréien, fir iwwert d'Ronnen ze kommen, oder Kreeser, fir aus der Kris erauszekommen, déi missten opgefuerdert ginn, sech formell ze engagéieren zu der Applikatioun vun de Principes directeurs vun den Nations Unies. An dat ass fir eis eng Selbstverständlechkeet an dat misst och einfach ëmsetzbar sinn. Awer da geet et natierlech lass, Wat mengt Der dann domadder? An do ass jo dann e ganz groussen Ënnerscheed zwëschent engem klenge Bäcker oder an enger grousser Multinational. de klenge Betriber, de mëttlere Betriber, de grousse Betriber, de multinationale Betriber. An duerfir war et eben, dat ass eben eng Diskussioun, déi mir gäre géife féiere mat der Lëtzebuerger Politik a wou mir d'Regierung opfuerderen, d'Kaarten op den Dësch ze leeën an och en Appell un d'Betriber ze maachen, sech do ze engagéieren. Mir hunn eis Gedanke gemeet, wat kéinten déi Krittäre sinn, wou ee seet, wéi eng Betriber mussen sech op wéi engem Niveau engagéieren a wéi ferm en Engagement kann ee vu wéi engem Betrib, wéi enger Zort vu Betrib verlaangen. An do ass eis eben opgefall, dass an deem ganzen Dschungel vu staatlechen Hëllefen, deen am Moment hei zu Lëtzebuerg herrscht, dass dat net esou ganz iwwerbléckbar ass an iwwerschaubar ass. An duerfir géife mer do och d'Politik Eben eise Wonsch ass och, dass si selwer transparent oeuvréieren an der Matière vun den Hëllefen un d'Entreprisen a selwer mat eis zesummen eng Lëscht ausschaffe vu potentielle Krittären, ab wéini géifen déi Hëllefen, ab wéi engen Hëllefe géifen déi Engagementer verlaangt ginn. Wat sécher eng Roll spillt, ass d'Gréisst vun der Entreprise. Also dat sinn elo eng Rei Krittären, déi mer opgelëscht hunn, mee et si se sécherlech net all. D'Gréisst vun der Entreprise ass awer eng, déi een net ka verweigeren. Dat hänkt natierlech du vun der Gréisst vun der Entreprise of. Ass et eng national, lokal Entreprise? Ass et eng multinational? Sinn et eenzel Entités économiques et sociales? Wéi ass de Betrib opgestallt? A wéi vill Salariéen huet en? An do hu mer eis elo net festgeluet ab deeër an deeër Gréisst, mee dat ass eben déi Diskussioun, déi mer gären hätten. Deen zweete Krittär, dee läit och op der Hand, dat ass de Chiffre d'affaires. Wéi grouss ass de Chiffre d'affaires hei am Land, international, vun der, vun der Firma oder vun dem Betrib, vun deem mer dat verlaangen? Deen drëtte Krittär wär deen dann, fir erëm zeréck op déi Covid-Kris ze kommen, Wat ass de Montant vun Hëllefen, wou de Betrib kritt huet? An ab wéi engem Montant vun Hëllefen erwaarde mer e formelle schrëftlechen Engagement zu de Principes directeurs. Natierlech muss een och definéieren, wat sinn déi eenzel Secteuren a wéi eng sinn d'Secteurs à risque an dësem Kontext. An wéi gesot, et ass fir eis net méiglech, well et net eng Transparenz gëtt, déi genau Lëscht vun de Krittären ze maachen an ze soen, ab wéini, well eebe kee wierklechen Duerchbléck do huet. An duerfir géife mer eis och wënschen, dass géif eng seriö Analys gemeet ginn, dat hu mer hei geschriwwen, eng reell Analys vun deem, wat den Terrain duerstellt, wat ass den Tissu économique am Land a wéi ginn déi eenzel Hëllefen ëmgesat. An dofir brauche mer Statistiken, dofir brauche mer d'Realitéite vun deem, wat passéiert ass. An da kéint een eeben e seriören Applikatioun vun deem maachen. Dat misst natierlech och kontrolléiert ginn. Mir fuerderen och do e Monitoring vun den Hëllefen a vun den Diskussiounen ronderëm d'Engagementer zu de Mënscherechter. Fir ofzeschléisse just nach ganz kuerz, vläicht an deene klenge Betriber oder an deene wou ee seet, do kann een et vläicht net op deem selwechten Niveau erwaarde wéi bei grousse Betriber, géife mer eis awer och wënschen, datt esouwuel vu Betribssäit, vun den Employeurssäit wéi och vun Regierungssäit wierklech och an eis Richtung oeuvréiert gëtt an dass och eppes gemeet gëtt, dass emol iwwert dat Thema geschwat gëtt, dass et sensibiliséiert gëtt, dass d'Betriber dorop sensibiliséiert ginn, dass dat do eng Fro ass an dass et ebe keng Selbstverständlechkeet ass, dass eng Informatiounscampagne a Politik misst och an der Lëtzebuerger Ekonomie gemeet ginn zu der Applikatioun vun de Mënscherechter an de Betriber. Voilà, dat war et fir mäin Deel. Ech mengen, dat ass eis wichteg gewiescht ze soen zu der Privatwirtschaft. Natierlech geet et elo nach weider, an da ginn ech dem Jean-Louis d'Wuert fir déi lescht Punkten. Stéchwuert staatlech Hëllefen, Office du croire. Den Zweck Vun dem Office du du croire ass et jo déi international Wirtschafts a Finanzbezéiungen am Interesse vu Lëtzebuerg ze promouvéieren. Haaptsächlech geschitt dat duerch d'Couverture vu Risiken, déi d'Entreprisen hunn, wa se importéieren, wa se exportéieren, wa se investéieren am Ausland. An Dir hat dat vläicht och elo matkritt, am Zesummenhang mat der Covid 19 Pandemie ass jo elo och viru Kuerzem e Gesetz gestëmmt ginn, fir de Plafong fir d'Engagementer vum Office du Ducroire vun der Couverture vun de Risiken op dat fofzegfacht vu sengen eege Mëttelen ze erhéijen, besonnesch dann, fir den Entreprisen ze hëllefe bei den Exporter. Dat ass alles ganz gutt, dat ass alles ganz schéin. Mir sinn och frou, datt et elo schonn eng Rei vu Kritäre ginn, wann Entreprisen Projeten, déi se gäre couvréiert hätten, eeben och op Mënscherechter an Ëmwelt analyséiert ginn. Mir mengen awer, datt och elo an dësem Kontext, wa mer wierklech en Neistart wëllen a wierklech och dann do den Nol an deem Sënn och dann definitiv aklappen, datt d'Entreprisë missten als Konditioun, fir vun deene Facilitéite vum Office du Ducroire ze profitéieren, e formellt Engagement huele fir d'Principes directeurs des Nations unies eben a Saache Mënscherechter ze respektéieren. Also net nëmmen eng Analyse vun engem Projet, dee eragereecht gëtt, mee datt d'Entreprise u sech sech dozou insgesamt engagéiert, wa se gären zu dëse Facilitéite vum Office du Ducroire Zougang hätt. En anere Punkt, an dee betrëfft virun allem déi Entreprisen, déi am Beräich vun der Kooperatioun ënnerwee sinn, do huet d'Coopération luxembourgeoise en Instrument, den Entreprisen à disposition gestellt, dat heescht Business Partnership Facility. Si hunn dat elo am Februar, ass dat elo dëst Joer nach eng Kéier presentéiert ginn, zesumme mat Lux Development an der Chambre de Commerce. An och do ginn et éischt Usätz, fir datt Sozial-, Ëmwelt a Steiernorme respektéiert ginn. An en Engagement fir déi Principes directeurs vun den Nations Unies gëtt als Avantage ugesinn. Mir mengen, datt mer och elo do de Moment komm ass, fir dat net méi just als Avantage ze gesinn, mee als Viraussetzung, als Obligatioun, fir kënne vun där Business Partnership Facility eeben ze profitéieren, fir datt et däitlech ass, datt eng Entreprise, déi mat öffentleche Gelder do, bezouschoss gëtt, déi am Süden ekonomesch Projeten huet, datt déi dat Engagement als Entreprise muss zwéngend huelen. An dann ofschléissend nach zu deem Programm, dee elo opgeluecht ginn ass, Fit for Resilience. Mir mengen, et muss een och elo fit fir d'Mënscherechter ginn, wat d'Entreprisen ubelaangt, a wéi ech virdru scho gesot hunn, Resilienz, Widderstandsfäegkeet vun den Entreprisen ass net nëmmen eng Fro vun Digitalisatioun, ass net nëmmen eng Fro vu Logistik, mee 't ass och eng Fro vun deene Mënschen, déi an deene Liwwerketten do schaffen an déi Bedingungen, ënnert deene se dat musse maachen. An dofir. Mir si der Opfaassung, datt esou e Programm, dee jo och zu 50 Prozent bezouschost gëtt vum Staat, wann do Consultance gemaach gëtt, datt deen net nëmmen digital soll ausgericht sinn oder zirkulär Ekonomie, mee datt et och do muss déi Fro vun de Mënscherechter dran, erageholl ginn. Alles dat do sinn d'Mesuren, déi mer elo gesot hunn iwwert d'staatlech Entreprisë bis zu deene Facilitéiten, déi se den Entreprisë bidden am Kader virdrun, virun der Kris vu Covid 19, besonnesch am Kader vu Covid 19. A wann dat keng Platitüd soll bleiwen, nämlech Covid 19 soll eppes veränneren, da menge mer, datt et wichteg ass, dat elo ze konkretiséieren. Dofir hate mer och d'lescht Woch eng Entrevue mat dem Wirtschaftsminister, dee gläichzäiteg och de Minister vun der Kooperatioun ass, wou awer och Beamte vum Ausseministère, mat derbäi waren. An dat adresséiert sech jo alles net nëmmen un de Wirtschafts a Kooperatiounsminister, do ass och den Ausseministère, well dee grad bei dëser Fro de Lead huet, Mënscherechter a Business, do ass och de Finanzministère gefuerdert. Mir hunn hinnen Dat méi ausféierlecht Pobeier, wat der, wat mer iech och elo haut ausgedeelt hunn, hu mer hinnen do iwwerreecht. An de Minister huet zougesot, datt en et géif analyséiere loossen an datt dann nach eng weider Entrevue enker soll stattfannen dozou, fir d'Konkretisatioun, iwwert déi mat hinnen eeben dann ze schwätzen. Voilà, Dat ass e bësselchen elo am Gesamtiwwerbléck dat, wat mir Iech haut hei wollte vun onser Säit aus matdeelen. A wann Der elo Froen huet, da sti mir Iech selbstverständlech gären zur Verfügung.